Opgepasst, opgepasst, eventuell musekalesch Feeler sinn an eisem Podcast bewosst net verbessert ginn. D'Kandidaten a Kandidatinnen an eisem Podcast si keng Sänger a Sängerinnen an och de Serge huet déi Stécker ni virdru geprouft. Dofir, wann Dir e Feeler fannt, kënnt Der e gär halen. Vill Spaass! A lass!

Ech hat e bësse geprouft. Ah sou, heemlech geprouft, dat ass. Ech hunn heemlech geprouft. Mir soen ëmmer, wee prouft, deen huet Angscht. Jo, absolut, Angscht hunn ech gehat. Mee elo ass et gutt, elo ass et, elo ass et jo gemaach, alles gutt. Hu mer et hannert eis. Jo. Ok, cool.
Personal Jesus, Depeche Mode. Jo.
Firwat, firwat dee Song? Wat hues de deen erausgesicht? Dat ass eng, eng gutt Fro. Ech, ech hunn Depeche Mode ganz gär als, als Grupp. D'Lidd huet mer einfach Gefällt mir gudd als Lidd, mee Depeche Mode als Grupp fannen ech huet genau daat matgemaach wat vill Leit matmaachen, sie fänken relativ einfach an hierem Liewen un. Depeche Mode huet ganz einfach Musik gemaach, et war sou eng Boys Band, sie war net näischt näischt wat grouss ugesi gin ass, an sie hun sech iergendwéi, sie hun hiere musikaleschen Déifgang sech do verdéngt, an daat huet mir super gudd bei hinne gefall, an derno war et einfach en voilà eng eng eng grouss alternativ Museksband. D'Lidd ass relativ kryptesch, et ass vläicht och einfach ze sangen. Et ass eent vu menge Lidder, wat ech einfach, wou ech ëmmer frou sinn, wann ech et héieren.
Depeche Mode, also ech war Rocker an där Zäit an esou Depeche Mode, dat war fir mech esou ze vill poppeg. Mee wann s de elo awer hir Lidder lauschters an zeréck lauschters, elo entdecken ech se och erëm, si hunn super Lidder gemaach. A wann s de se Du erkenns emmen emmer e gudd Lidd wanns de et einfach kanns op der Gittar spillen ouni Synthi an ouni Beats an näischt an et funktionéieren awer weess du et ass e gudde Son. Absolut.
Mega Cover Versioun vum Vum Johnny Cash. Johnny Cash jo. Jo absolut absolut.
Den Johnny Cash huet och gesot dat am Kader vu menger vu menger Virbereedung, den Johnny Cash war e ganz gleewege Mënsch an hien huet et als Gospel Lidd huet hien et opgefouert. Si hunn eng Kéier den de Martin Gore gefrot, den Sänger vun Depeche Mode, wat hien sech dann derbäi geduecht hätt an Do huet e gesot, sou, jo, et ass jiddwereen an enger Koppel an en hat am Kapp, den Elvis an d'Priscilla Presley, do wier een esou wéi e Jesus an dat wier jo awer net super. Ech mengen, deen hat net elo sech méi iwwerluecht wéi dass, voilà, et bleift kryptesch, gëtt eng grouss Klammer.
Dat ass net kee reliéisen. Voilà, et ass kee reliéisen Déngen, et ass och näischt, et ass och näischt, voilà.
Mä jo, ech gesinn et esou, your own personal Jesus, ech sinn, also hie séngt, ech sinn däin personal Jesus, du kanns mir alles zielen, du kanns mir, ech verzeien der, I am a forgiver, an esou. Bass du en, bass du e Forgiver, bass du en?
Ech sinn, ech weess dat net, ech si keen, ech sinn keen, jo dach, Éischter, ech sinn e Forgetter méi wéi e Forgiver. Forgetter, vergiess et. Ja, vergiess et.
Ech mengen, dat giff et méi, dat giff et méi kloer treffen. Forgiver ass e bëssen, du brauchs schonn extra Pouvoir fir dat ze maachen. E Forgetter brauchs net einfach nëmmen bemol ze vergiessen an ze soen, do denken ech net méi drun, schwamm driwwer, dann ass et gutt. Ech hu keen extra Power fir ze forgiven. Mee ech kann awer gutt vergiessen. Ech menge wat bei mir esou en Ausléiser war, war wéi ech déi éischte Kéier flott an der Vakanz war. Op eemol souzen lauter Leit do aus Syrien, déi mat hiren Handyen a mat hirem Gepäck do souzen an op iergendeppes gewaart hunn. An et war ganz roueg an et war ganz schéin. Op enger schéiner griichescher Insel. An hunn ech geduecht, déi dote Realitéit hätt ech nach ni erlieft. An einfach do ze sinn an dat net op der Tëlee ze gesinn, mat engem Commentaire oder mat iergendeppes, dat ass, dat huet eppes, dat ass eppes ganz Staarkes. An dat huet mech iergendwéi net méi lass gelooss. An do hunn ech ugefaangen, dat huet mech e bësse getriggert, de Besoin muss ech vläicht gehat hunn, an do hunn ech ugefaangen, esou mech an déi Richtung e bëssen ze engagéieren. A menger Gemeng hat mer d'Méiglechkeet fir mat Flüchtlingen zesummen ze schaffen, Kollekte gemaach, esou Saachen. An dann hunn ech dat e bëssen entdeckt do, déi Dynamik a jo e bëssen de gudde Wëllen an esou Saachen. An du kuerz drop iergendwéi, puer e puer Joer, eng Zäit drop hunn ech op eemol geduecht, jo du hues iergendwéi 30 Joer laang, lo bal 30 Joer laang e flott Liewe gefouert, hues vill geschafft, hues schéi Kanner an, Lauter esou Saachen. Awer iergendwéi déi Problemer, déi ech virun 30 Joer leie gelooss hat, hat iergendwéi keen an der Zwëschenzäit fir mech geléist. Déi waren iergendwéi nach alleguer do an dat war eng grouss, dat war fir mech, dat war, dat war e Schock. Déi éischt Gespréicher, déi ech héieren hu mat lénke Leit, déi dann iergendeppes iwwer Rassismus gesot hunn, do war dat Éischt, wat ech geduecht hunn, Sou, wéi gëtt et dat nach? Ass dat nach eppes haut? An jo, et war genau dat selwecht haut, elo viru puer Joer, an och haut, wéi et war, wéi den Harlem Désir do war, wéi déi éischt SOS Racisme a Frankräich, wéi dat do iergendwéi derzueschent hat ech et, et huet ni zu mengem Alldag gehéiert. An du ass et erëmkomm, par la petite porte, an haut soen ech mer, voilà, Du bass de lo, lo, du bass en ale wäisse Mann, da kanns de lo Woukel sinn an du kanns jiddwerengem dat lo e bëssen an, esou zerwéieren, wéi s du et spiers. Dat ass esou in a nutshell, esou, mee esou ass dat gaangen. Et war, et war näischt, näischt, soss kee grousse Gedanken derbäi. Jo, mee awer dann e radikale Wiessel iergendwéis an dengem Liewe, wann s du sees, virdrun war der dat alles net esou bewosst, hues den typeschen Als Lëtzebuerger liewen. Genau, e Lëtzebuerger liewen als, voilà, an der Bulle vun der Juristerei, an der Bulle vun de wäisse Kanner vu Lëtzebuerg. Mir kennen eis all, mir profitéiere vun de kuerze Weeër, mir profitéiere vun eise Frënn. Mir sinn, et ass en Home Run. Jo, fir vill Leit ass et ebe keen, an dat kann een einfach verdrängen. Ech hunn et wierklech laang fäerdeg bruecht an haut hunn ech keng Loscht méi, fir dat ze verdrängen. An ech fannen et en plus ebe elo net nëmme méi eppes, wat, wat een net soll verdrängen, mee wat och interessant ass, well d'Realitéit vun anere Leit, déi net mäi Liewen oder däin oder engem aneren säi Liewen liewen, Dat ass jo beräichernd an net nëmmen e Problem, net nëmmen e Problem, deen ee léise muss, e politesch onbedéngt léise muss, dass einfach, dass méi op deen aneren zougoen, méi verstoen, wéi en tickt a wou en hierkënnt. An dat kann ee mat jiddwerengem ëmmer maachen, jonk an al, kromm an domm, et geet ëmmer iergendwéi. An dat hunn ech ebe elo entdeckt a virdrun hues du iergendwéi jo an enger Zort Isolatioun gelieft, dass du vläicht du als Artist an där Form ni has, well s de ëmmer direkt dee Kontakt hues. Mee ech hat deen net. Ech si mam Auto op mäi Büro gefuer an ech hunn e bësse geschafft an ech sinn erëm heem gaange vun enger Bulle an déi aner. An ech maachen dat och haut nach, dat mäi Liewen huet sech net geännert, mee et huet eng Dimensioun, mengen ech, derbäi kritt, déi mir wichteg ginn ass. An am Beruff, du sees virdrun Juristerei an esou, hues de do och berufflech dann eppes geännert oder wéi huet dat ausgesinn? Jo, ech hunn, awer dat war wierklech einfach Circonstancen, déi bruecht hunn, datt ech meng Aarbecht vu normaler Clientsaarbecht, déi ech gemaach hunn, wa Leit bei mech komm si mat hirem Problem, hunn ech dee geléist, sou een no deem aneren, dat ass esou de normalen Déngen vum Jurist, maachen ech haut eng, wéckelen ech haut esou eppes ewéi Faillitten of, esou grouss Saachen, dat sinn esou méi wéi Projeten, Ech hunn net méi deen alldeegleche Kontakt an ech sinn haaptsächlech fir esou e bëssen d'Déchete vun der Finanzindustrie zoustänneg, wat dann iergendwéi ëmmer gutt an de Krom passt. Wat ass d'Déchete vun der Finanzindustrie? Dat si meeschtens riseg Strukturen, also Gesellschaftsstrukturen, déi eng Finanzkris net iwwerlieft hunn an déi dann hopps ginn an da muss iergendee kucken, fir dat elo op eng ordonnéiert Aart a Weis dann do ze begruewen, dorëm geet et. Dat heescht, dat ass jo, dat ass mäin, vun enger, vun enger positiver, konstruktiver Aarbecht sinn ech elo voll am Dekonstruktiven, awer dat ass awer och eng flott Aarbecht. An ech hunn se da missten, no deem Liewenswandel, kann ee jo scho quasi soen, hu ech se do, e Präis derfir bezuelt, hu ech misse Saachen hannerterloossen. Ech mengen, ech hunn iergend e Präis bezuelt, mee ech. fannen, datt et mech virun allem an allen Hinsichte beräichert huet, souwuel wat d'Liewensqualitéit ugeet wéi. Deng Ëmwelt, déi gesot hunn, Huet dee se nach all? Wat mécht deen op eemol? Dach, verschiddener hunn dat gesot, mee mat deenen hätt ech héchstwahrscheinlech souwisou ni iergend, mir waren net firenee gemaach an esou, mee déi meeschte Leit hu ganz positiv reagéiert. A wat ech haut flott fannen, dat ass, datt vill Leit, déi mech aus mengem, ja, mengem ale Liewen, héiert sech e bëssen dramatesch un, mee déi mech virdru kannt hunn, Ech kann och nach mat hinnen haut schwätzen a si sinn nawell interesséiert a si si nawell, ginn se mer en Ouer an e bësse vun hirer Zäit fir mengem mengem Gesouers nozelauschteren a mengem mengem Opruff fir Aktioun. Si huelen dat, d'Leit sinn net fundamental do dergéint, egal wou se sinn. Dofir mengen ech, ass déi Vermëttlerroll déi mir alleguer kënne spillen, ass e wichtegen Aspekt vun eiser Aarbecht, datt ee sech selwer hiergëtt, fir ze soen, ma kuck, ech soen der et, ech sinn dee selwechte wéi virdrun, ech soen der, dat ass esou oder ech mengen, dat ass esou, denkt eng Kéier driwwer no. Dat ass, mengen ech, keng, dat ass ee Präis, dee mer, deen eppes bréngt. An dat war kloer direkt déi Lénk, oder? Ech hunn do, jo, jo, absolut, absolut, den, ech muss ëmmer laachen, mir sinn erëm an der, an der, an der Zäit vum Valo, vum Valomat do, wéi heescht dat den Alts Lëtzebuerg, den, wou mer, wou, wou s du, weess de, du weess den Truc do, wou een muss sou Froe ausfëllen an dann kritt ee gesot, wéi een do, wéi een ass, wéi een, wou ee sech do positionéiert. An ech hu wierklech esou vill Leit a mengem Entourage, wann déi alleguer giffe wielen, wéi se gesot kréien, da wiere mer an der nächster Regierung sécher derbäi. Dat maachen d'Leit awer net. Elo ass et nach net ganz sécher, trotzdem, datt mer dobäi sinn. Nee, also, full disclosure, et gëtt gemunkelt. An do, jo, do hunn déi, ech, dat huet mer awer gehollef, ech hunn an Däitschland gemaach, ech hunn op aner Plaze gemaach, dat war net elo eng Démarche, An du sinn ech einfach eng Kéier op iergendeng eng Reunioun gaang vun de Lénken, eben och aus dem Besoin eraus fir ze soen, elo hunn ech genuch driwwer nogeduecht, elo hunn ech mäin Auto an ech fueren dohinner. A voilà, an dat, dat war du den Ufank an du hunn ech net méi labber gelooss. Elo bass de Spëtzekandidat am Osten. Elo sinn ech Spëtzekandidat am Osten. Geschwënn an der Chamber.
Mat engem Fouss an der Chamber, wéi mir soen. Jo, dat ass, dat ass alles ganz. Den Osten, bass de aus dem Osten? Nee, absolut net.
Ech sinn aus der. E bäigeprafftenen.
Bäigeprafft. Ech sinn aus der Sta-, ech sinn en fait vun Néierens an ech hunn awer iwwerall Famill am Land gehat an ech kommen aus der Stad an ech hunn vill an der Stad gewunnt, ech schaffen an der Stad An den Osten ass mer och un d'Häerz gewuess, mat senge Leit, mat senge Schrullegkeeten. Ech jugéieren dat net, mee Saachen, déi ech net verstinn, sinn awer och net alleguer nëmmen domm, déi sinn och zum Deel ganz interessant. An elo e bëssen an de Gemengewalen, wou ech mech dann do geout hunn a mat de Leit am Kontakt war, dat war och flott. Dat war och, d'Leit hunn. Déi mannste Leit sinn déi mannste Leit sinn esou wéi dat wat ee mengt wéi se wieren wann ee Facebook liest. Ech hat wierklech haaptsächlech gutt Renconteren an interessant Renconteren mat Leit déi net ticke wéi ech mee déi awer interesséiert sinn an dat ass scho dat ass scho ganz vill.

quasi sécher net an d'Chamber kënnt, datt ee sécher net an d'Regierung kënnt, datt een eng Partei ass, déi an der Minoritéit ass, déi sécher an der Oppositioun ass. Wéi geet een domadder ëm? D'Oppositioun ass eppes Nobeles u sech. A wann ech mat menge Winner-Frënn aus mengem Beruff schwätzen, Do héieren ech eben owes, jo, jo, wéi kanns de dann, wat gees de bei eng aner Partei, du kënns jo, du kënns jo un d'Muecht, iergendwéi da kommen an alles dat ëmsetzen. Dat ass alles net ganz falsch, mee dat ass awer och alles net ganz wouer. Wann ee, et muss ee sech iergendwéi op eppes, op eppes festleeën. An ech fannen déi. datt wa mir mat eisen Ideen a mat eise Virschléi net prett si fir an eng Chamber gewielt ze ginn, da soll et eben net sinn. Als demokratesche Mënsch akzeptéieren ech dat ganz gären, mee et ass awer fir mech da kee Grond fir bei déi nächst Lénk e bësse méi zum Zentrum ze goen, fir dann iergendwéi un d'Muecht ze kommen. Wat ass Oppositiounspolitik? Dat si och Virschléi maachen, dat si och Saache soen, dat do, dat geet net, mam Fanger drop weisen an net mam béise Fanger esou de moraleschen High Ground déi ganzen Zäit wëllen ze beleeën, mee ze soen, mee kuck, Minister esou an esou, dat elo, dat ass einfach, dat ass eng Schrottidee. Kuck wéi mir eis dat vir, mir hunn dat, mir schaffen, mir denken driwwer no, mir denke mat. A sech dann Ideeën entre guillemets klauen ze loosse vun anere Parteien, dat ass dat Bescht wat eis ka geschéien, well et dréit derzou bäi, datt déi Saachen, déi Wäerter fir déi eis net gehéieren, mee déi fir mir astinn, datt déi eben hire Wee an d'Gesellschaft fannen. Duerfir motivéiert dat dann. Mir bleiwe motivéiert, Serge. Jo. Jo, jo, jo, jo, jo, jo.
Wou kënnt déi Motivatioun dann hier, déi vun déif bannen eran? Ech mengen, den, eisen Alter mécht do eppes mat eis. Bemol.
Wéi al bass du? Ech 55.
Jo. 53 si mer, jo, mir sinn eng Generatioun. Ja, du bist eng Generatioun.
Ech mengen, du kanns, du kanns ni iergendwéi déi Roserei elo kréien, positiv Roserei, oder wann s de se hues an et fillt sech gutt un, da muss de virgoen, mengen ech dofir. Ja. Ja.

Ah jo. Lo-Fi hei esou, mee awer gemittlech a schéin, géing ech soen. Schéin.
An dann ass dat hei, wou mir trainéieren, fir esou Spaghettien ze kachen, ier mer op d'Tëlee ginn. Dat, dat, dat gëtt hei gemaach. Dat gëtt hei gemaach, absolut. Sag mol, ech fannen, du bass awer eppes dann awer wéi e bëssen een, deen, deen sech Gedanke mécht, een someone who cares, someone who is there. Dat passt schonn iergendwéis awer och bei lech, dat doten. Wéi léif. Someone to hear your prayers, also een, deen.

Selwer. Ady Serge, bis geschwënn. Ja, bis gläich.
Mir prouwen nach e bëssen Nuddele kachen hei fir den nächsten. Ech menge mir si guer net invitéiert. Ech mengen och net. Fir Nuddelen ze kachen.
Ech kache sécher besser Nuddele wéi verschidden aner, déi do optrieden. Mee bon, ass egal. Komm. Ass egal. Mir si Vergiwwer, mir verzeien dat. Alles Vergiwwer a Vergetter.